Tutan ka rak chim dingmi cu migraine kong ka rak chim lai. Uh, lufa sawsawhnak in a fak a zual deuhmi kha a bikin lu hrap khat le lawng ah hin a fak deuh tawn. Lai holh cun lushifa, luchefa, ṭau lukherh te hna zong kan ti. Mah hi minute sawmthum in sawmkua karlak te hna a fak le a caan ahcun nithum tiang te hna ai pe. Thla khat ah nihhlei nga chung a fak ahcun migraine kan timi hi a si ko. Migraine hi kum hleihnih le kum hleithum in ai thawk i kum sawmthum hrawnghrang hi a fa a zual cem caan cu a si. Kum sawm ka hnu ahcun amah ten a dam caan zong a tam deuh. Pa nakin nu ah migraine tam deuh ti a si. Migraine hi zei ruangah a chuak ti hi fiangput in theih khawh a si lo a si kho cem tiah ruahmi cu thluak thashi chung i thisen a rian ṭuan ai rual lo ca bik ah a si zeinihdah migraine uh, a chuahter kho chuahter kho tu kha triggers ti a si nu le pa thisen genes in uh, i chawnh khawhnak lam a tam cun thluak i thashi electric a kal ning a hmaan lo ruang zongah khan a si cun thluak ah chemicals a um mah chemicals kha a kal ning a hmaan lo te hna a niam tuk ruang te hna um benabia ah serotonin serotonin kha thluak thisen hri kha mah kha a niam si ahcun a bitter cun a kau ṭhan tikah khan mah kha lu a fak a bit le a kauter mi nih khan dut tut tia a fak kho luhrifa um tawnmi hi mah zong kha si kho ko cun nu hormones estrogen kan timi kha ai ruang lo zongah khan a si ko cun a niam zongah khan a si kho ko a bikin thinei hlan te hna na pawi lio te hna university te hna kan ei ahcun ma migraine kan timi hi neih duh khun a si ei le din mi triggers ka rak chim than lai zu wine caffeine roll al te hna ajinomoto cun bawm chung i chiami rawl hrimhrim te hna chocolate te hna cheese a hlunmi te hna cun rawl a thlum tukmi hna mah pawl kan i ahhin triggers uh, lufa kha a chuak kho ṭhan cun kan taksa i uh, physical triggers kan ti lai mah cu mitku vuai lo te hna thabat tuk te hna cun rawl ei caan hman lo te hna potram tuk te hna zongah hin a um kho zeitindah migraine attack na ngeih hlan ah na um lai a caan ahcun i theih chung khawh a si mah cu aura kan timi a si na khabu a buai lai na hmaile na tak a hit lai na pum na tak a fak lai na mit au a har lai cun biachim zong kha a har fawn lai A cheu ah cun mah ora kan timi kha um lo le an lu kha a rak fak top ko. An chung a no, luak ka chuak, ceunak an rem lo, othang an rem lo, rimfak a rem lo mah lufa ni khan. Zeitindah migraine nei lo dingin kan i runven lai ti ka rak chim lai. Lungthin kha zaang tein chiah nai zuam lai. Na paw na ṭamter lai lo. Na mitku na vuaiter lai. Thashi he ai pehtlaimi a si caah exercise na tuahpiak hrimhrim lai. Cun na lu kha a rak fak tuk ahcun i hngilhpiak nai zuam lai. Khakha a ṭha cem nai hngilh khawh lo tiangin na lu a fah a si ahcun sii dinpiak a hau cang tinak a si. Migraine sii hi a um. Damlannak cu a si lo. Mah hi mah si na din ahcun minute pahra in minute sawmthum chungah na lufa kha a dam lai. Mah hi doctor le hma lo cun mah migraine sii hi cawk si dawr ah cawk menmen a ngah lo. Mah ca cun a herhmi nan um ahcun cah khawh peng ka si. Sii zong na ngei lo, na lu zong a fak tuk fawn. Mahtin na um ahcun Neurology Department ah nai piah te lai. Kai lawm.